Of. Geç ölmedim ay şu yer kıyınra eken. Aha. Aşaktan. Ay. Şu gutarmanka aýtýan da. Eee. Haýsyny saýlamaly? Muny saýlaýyn. Double gun gowdur. Fluffy.

Aa va va va va. Dur. Hop. Dur dur dur dur dur. Nere gidip barýaň? Eee Razer Fluffy. Bunu görmedim. Täze ötken. Anamalı yok Weapon Wolf'un. Ses ses bir iki üç barýandyr diýip umyt etýän sesimi bilemok. Ah. Hop. Git git git git. Dur. Kıstan mı? Kıstan mı? Baga girdi onlar. dur dur dur dur dur dur. Aa gaty gowy, gaty gowy. Buning bolýar. Aa yalnız şitti, yalnız şitti. Aa, barley. Ee, Ot dolsun bolya. Onda bolya. Damage dolsun. Aa bu, bu çaga.

Boldy. Şu gitdi galany aňsatmaň. Bular kyn däl. Gotowy dowam. Oba boss geldi etýä. Hop.

Peride bolýa peri has gowudyr perini. Ýok peri däl dodge bolmaly aý bolýa ýöne. Aý ýok bu gezem alyp bilmedik ama. Eee zat haýsydy?

A. Bastım da. A. Ee, yok. İki sanak näme gerek şu zatdan gerek da. Aa men zadım görünen o kena. Görkezeli onu. Ha, indi görüner. Ha. Görünen o kena yadımda da yola. Şu medikte Şu dört san zat gerek diye ne yazıp ol hemişe de çıkanokta. Şundan gerek de. Bulam can. Hemmesi canlay bulam. Ha.

Şeýdip köpräk pul gazanyp bilýäs-de. Ay böyle bir san fluffy birazcık pul kazandık. Ýokdan a gowy. Cable. Bu näme? Fortune Relic diýe. Şundan gerek. Anomaly or. Rhinotooth Relic. Oo, yo bular ýok. Metal gerek. Pulumyz akýandy.

Täze güýçler geldi öýtýän. Ýee. Bu Bu gowdy. Iň halaýanym içinde. Dead Cells-de de bar-da şon ýalak. Bu bir iki üç boldy geçdik. Dur. Dur. Hop.

Gaty gowy. Jalk. Meselesiz gitdi bula. Opa, bular kyn. Hem de iki sanak, dur. Fake at, fake at. Ber, ber, ber, ber, ber. Hop. Boldy, kaçtym. Zyýany ýok, zyýany ýok. Ýuwaş, ýuwaş. Fake at. Gaty gowy. Fake attym. Azıcık canım ayetti zyýany ýok.

Jölk. Gylyç iň gowsy arasyndan. Gowy saýlapdyrlar munday. Berdim, geçdim, gapdal, çep, sag, çep, sag. Çep, sag, çag. Ay, yalňyş boldy. Oba. Dur. Dur. Atoy. 205. Erbet del. Jack. Bol bula git. Bom. O görmänkä

Ava. Bom. Kaçtım. Urdum. Kaçtım. Gaty gowy. Gaty gowy. Ah, bu näme? Elektrik dämi John Perry. Ýok, doç gerekde. Bolýa, şuny alaýsana. Kän pera edip bilemok-da. Goranmak-da. Kän goranma bilemok. Aa, göni çykdy murya da. Be. Seret muňa. Oy bala. Muňa seret ha. Yaman ey bir derek da şu yer o. Şu bu bu dizayn biraz kynçylyga çektirer yani men aydayım. Janymam ýokda. Ay gitti. Ne geçip bolun oğa bu yer o. Of. Bu yer geçip bolan ağa. Şundan gerek daha şu. Nereden de şu zat alıp bolya şunu bilmeli.

Aý bolýa beýle geçip görer näme baka. Beýle geçip bilýäsmi? Başga ýerem açylanokda ony geçmeseň. Gel iň soňky gezek bir häzir bolup oýnap göreli geçip bilermikam. Hany barlap göreli.

Köpräk dal ediberseň hem alsaň bolýar muny. Ap! Aba, dur. Ab. Atoy. İkisi şol bir şekilde gelse az kynçylyk çekdirýärdi.

Ha. Bay bo aşağı ne et gitmeli o. Muhasara da o. Dem hiç urup urup kaçaymasam. Dur.

Ato, 8 et. Olar näme üçin dad etýäs bilemok dagat. Aba. Häzir bol, häzir bol. Oo, bulam bar da. Be. Urýamy ne bul? Boa, bas gowy. Indiki de barlar, son ýatda da ýok. Dur, dur, dur, dur.

Aý muň bilen alyp çykyp bolmaýany. Bom. Täze düşmanlar bular. Aha.

Oba! Oý bela. Aý bela. Aý bola. Näme diýip, bu günlük ýeter. Galan ýene dowam eder sonra. Bu näme bolýar? Ha, level gitýärmi? Ha, level gitýär. Upgrade. Oo, dur. Şu ýerdäki relikler hem görül. Şu ýerde gowy zatlar bar.

Aý bolýa. Bari gideli soň täzeden dowam eder. He ýatmaly ya. Dur.

E, näp ýatyrmaly? Uky diýe. Ha, bolly mi nuk? Bolly ýetýä ýaňyşmasa. Bolýa, bilen şuňa çelli deý. Goýun. Erbet oýnal. Hezil etdik. Bu günlük bolar. Gideli.